Hoş gördük. Bu gün seniň ýanyňa diňe palçy bolup däl, eýsem geçmiş soraglaýan bu palçylaryň garaňky perde arkasynda nämeleriň bolýanlygyny aýtmak isleýän biri bolup geldim. Meniň saňa birnäçe soraglarym bar we sen bu soraglaryma hakyky we anyk jogaplar berjekligiňe söz ber. Elbetde, arkaýyn soraber. Aý ýene-de palçy anam ýok-da. Aýdaýyn diýdim. Sen bu işe haçan we nirelerde başladyň? Bu iş seni nirä getirdi? Men bu işe ýigrimi iki-ýigrimi üç ýaşlarymda başladym. Bilesiň gelýärdi, nähili zatlygyny, bu maşgalamyň ýagdaýy erbetdi. Bir zatlar edip, pul gazanmalydym. Howlymyzda kiçiräk jaýjagaz bardy. Bu jaýyň içinde birnäçe şemjagaz, Kart, köneje kitaplar goýuşdyrdym we käbir sözleri bardy, olary ýat tutdum. Pal atdyrmaga gelýänlere geçmişiň kölegelerinde geljege ýol açýan diýip başlaýardym. Ilkinji müşderim çagasyny ýitiren bir eje boldy. Maňa gaty uly täsir eden ýagdaýdy. Ýöne men oňa ol wagt hiç zat bilemok diýip hakykylar aýdyp bilmedim. Ýöne men oňa alada etme hemme zat ýerbe-ýer bolar diýdim. Ol enäniň gözlerindäki rahatlyk menem rahatlandyrýardy. Ynsanlar içindäki umytlary janly tutmak üçin men ýalakylara ynanýarlar. Men hem bu ýagdaý peýdalanyp puljaga gazanmana başlaýadym. Bolýady, bu işiň bir ýasamadygyny bilmediňmi? Içiňde özüňi bir soraga çekmek ýalak duýgy döremedimi? Elbetde, bolupdy. Ýöne gorkunç bir ýagdaýyň içinde özümi ýitirdim. Ilkibada bu işi kiçi bir oýun ýaly görýärdim. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ynsanlar maňa durmuşyndaky iň uly syrlaryny, gorkulary aýtmaga başlady. Käbirleri durmuşyndaky yşky gözleýärdi, birileri baýlygy, käbirleri bolsa ýitiren zatlaryna jogap gözleýärdiler. Men hemme wagt aýdýan zatlarymy ynandyrjak ýagdaýda hemmelere degişli bolýan zatlary aýdyp, ynsanlaryň Aýtýan zatlaryny jemläp olara garşy hekaýalar toslap tapyp aýdyp berýärdim. Bir ýerden soň içime uly boşluklar duýmaga başladym. Ynsanlara ýalan gürleýärdim. Olaryň çäresizliklerini özlerine garşy ulanýardym. Bu işiň agyryly tarapy, olar maňa ynandykça, menem özüm ynanmana başlaýardym. Hamala geljegi görüp bilýänim ýaly ýalňyş duýgulara gapylýardym. Seniň bu hakykatlary aýtmagyňa näme sebäp boldy? Mundan birnäçe ýyl öň bir zenan geldi. Gözlerinde umyt we gorky bardy. Durmuşy örän kyn, meniň näme etmeli diýip sorady. Oňa ynam doly bir ses bilen ýakynda hemme zadyň düzeljekligini, uly pursatlaryň oňa garaşýandygyny aýtdym. Ol bolsa maňa sag bolsun aýdy gitdi. Aýlar soňra zenanyň ulag heläkçiligi bilen. Ýogalanlygyny eşitdim. Maňa soran soragy aslynda ýaşamak ýa-da bes etmek arasyndaky saýlawa degişli eken. Ol gün gaty erbet boldum. Içim içime sygmady. Şol wagt düşünip galdym. Aýdan zatlarymyň ynsanlaryň durmuşyna täsir etjek derejede. Güýçli düwne, ýöne bu güýç hakyky däldi, men maşenikdim, ynsanlaryň arzuwlaryny, hyýallaryny ogurlap olara boş duýgular berýärdim. Seniň pikiriňçe palçylar bu hakykaty bilýärmi? Elbetde, palçylar ynsanlaryň ejiz taraplaryny nädip ulanjaklyklaryny bilýärler. Bu bir oýun däl, bu ynsanlaryň hyýallary we gorkulary bilen oýnalýan bir aldawçylyk. Saňa täze iş garaşýar, durmuşyňa täze biri girýär diýen sözler hemme kişiniň eşitmek isleýän sözleridir. Bu sebäpdenem bu sözleri eşiden ýagdaýlarynda bu sözleri öz durmuşyna geçirip bilýärler. Palçylar ynsanlaryň aklyndaky boşluklary ulanmagy gowy bilýändirler. Aň taýdan edilýän manipulasiýa iň güýçli ýaraglardyr. Ýöne bir gün Bu ýalanlaryň jezasyny çekjegimi bilýärdim. Onda, şu günden soň palçylygy taşlamagy pikir etýäňizmi? Palçylyk hakynda düşünjeleriňiz üýtgedimi? Hawa, elbetde. Palçylyga degişli duýgularymy bir wagtlar gazanç getiren bir iş höküminde başladym. Indi bolsa wyždan azabna döndi. Ynsanlary, olaryň sada duýgularyndan peýdalandym, ýöne her bir geçen gün içimde bir boşluk ulaldy. Özümi her gün aýnada göremde, özümiň garaňky ýoldalygyma düşündim. Bir tarapdan olary umyt berýän, Ýöne öz ruhumy garaltýardym. Palçlykdan ýüz öwürmek meni hemme zatdan ýokarda eder. Bu köp ýyllyk ýalanlardan soň özümi bir ýere jemläp, hakykata ýüz tutmak üçin ilkinji ädimimdir. Köp adamlar duýgy boşlugyny doldurmak üçin palçylara ýüz tutýar. Näme üçin henizem ynsanlar bu palçylara ynanýar? Biri çykyp-da hakykaty aýtsa, ynançlary bu hakda näme bolar? Üýtgemezmeýsem? Ynsanlar palçylyga ynanýarlar. Sebäbi her kimiň näbellik we gorky bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtlary gelýär. Gelejek näbellidir. Durmuş ýoly çylşyrymly we ynsanlaryň bu çylşyrymlygy dolandyrmaga ýoluny gözleýärler. Men ýaly palçylar. Bu näbelligi manyly etýän sözler aýtýarlar. Bu wagtda bolsa palçy ynsanyň durmuşynda many gözlemekde ýol görkezen hökmünde peýda bolýar. Gaty agyr günler geçirýäne, Alada etmäň, ýakynda gowy günler garaşar diýen ýaly sözler ynsanlaryň içindäki umydy janlandyrar. Palçylaryň aýtýan zatlary ýanyna baran kişiniň şol wagtdaky duýgusyna görä hereket eder. Ýagny biriniň depressionda we umytsyz ýagdaýynda ýanyma gelende ýakynda saňa uly bir üýtgeşme garaşýar. Umytdan gaçmagyna gerek ýok diýen ýaly sözler aslynda gaty sadadyr. Bu aýdylan zatlar aslynda hakyky bolmasa-da hakyky ýaly kabul ederler. Ynsanlar muňa ynanmak isleýärler, sebäbi içindäki umyt üçin bir yşyk gözleýärler. Palçylar bolsa bu umydy ulanyp, olary ulanýarlar. Ynsanlaryň muňa düşünmegi bolsa olar üçin giç olar. Siziň hem aýdyşyňyz ýaly palçylyk köp kişä psihologiki taýdan kömek etse-de, Ýalanlardan ybarat şeýle dälmi? Elbetde, bu ýalandan ybarat. Palçylar ynsanlar belli bir wagtda rahatlansynlar diýip olara duýgy taýdan kömek edýär. Ýöne bu kömegiň içinde dogruçylyk we hakykat ýokdur. Bu diňe gysga wagt rahatlyk berer. Men näçe adamy rahatlandyrdym hiç sanamadym, emma ynsanlar palçylara ynandykça hakykatdan uzaklaşyp gözlerini bagladyp gezýärler. Saňa soň aýtjak zadym, palçylara ynanýanlara näme diýmek isleýän? Wyždanymy elime alyp şuny aýtmak isleýän, palçylara gitmek aklyňyza goýan bolsaňyz, Özüňizi soraglamagy unutmaň. Palçylar size diňeje gysga wagtlaýyn umyt berer, ýöne hakyky üýtgeşme içki güýjümizde we kararlamyzda ýatýandyr. Unutmaň, hiç kim siziň nesibäňizdäki zady siziň. Maňlaýyňyza ýazylan zady üýtgedip bilmez. Durmuşyňyzdaky saýlawlar siz saýlaň. Palçylygy taşlamak maňa hemme wagt hakykaty gözlemelidigimi, ýalanlara däl, öz içki sesimize gulak asmalydygyny öwretdi. Hakykat hemme wagt hemme zatdan güýçli zatdyr. Sag bol minnetdar. Ynsanlaram bu wideodan dogry netijäni çykarar diýip umyt edýän. Saňa-da minnetdar. Sen hakykatlar bilen ýüzbe-ýüz bolmagyma sebäp bolduň we içimdäki garaňkylyk bilen ýüzleşdim. Menem bir gün ynsanlaryň palçylara däl-de, öz içki seslerine gulak asyp hereket ederler diýip umyt edýän.